Minni, f'isem, jien, Edwin Vassallo, f'isem il-Moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja, Libertà. Miegħi il-mistieden speċjali Karmenu Borg u se niltaqgħu magħkom biex nitkellmu fuq suġġett interessanti speċjalment wara li nhar il-Ħadd għadu kemm ħareġ survey ieħor tal-Malta Today rigward il-qagħda politika f'dan il-pajjiż. Nitlobkom Agħmlu like u ixxerjaw ħalli din il-laqgħa ta' djalogu tkun tista' tasal għand iktar familji, għand iktar nies biex naħsbu. Ma nitlobkomx taqblu magħna, imma aħsbu. Imbagħad aqblu jekk intom jidrilkom li tajjeb li tagħmlu hekk. Imma l-importanti li naħsbu. Għax jiena naħseb li f'dan il-pajjiż L-iktar straġi li għandna hija n-nuqqas ta' ħsieb, in-nuqqas ta' kalkolu, in-nuqqas ta' dixxerniment ta' bniedem dak li jara quddiemu kemm m'aħniex kapaċi naħsbu u noqogħdu biss fuq dak li jidher. Ngħid hekk, il għaliex għadu kemm ħareġ allura dan is-survey. Is-suġġett huwa nuqqas ta' Fiduċja, jiġifieri sfiduċja fil-politika jew possibbiltà ta' bidu ġdid. U għaliex qed ngħid sfiduċja? Il għaliex dawn is-surveys huma bħal meta tmur u t-tabib jordnalek x-ray biex inti tara xi ħaġa li viżwalment minn barra ma taraħħiex. Imma l-x-ray kapaċi jagħtik stampa Ta' xi ħaġa li għajnejk mhumiex jaraw. U s-surveys jagħtuna stampa ċara ta' xi ħaġa li b'għajnejna ma narawhiex. Jekk tkun nazzjonalist tibda taħseb bl-ispirtu tajjeb tiegħek li l-partit tiegħek qiegħed sejr il qudiem Jekk kun laburist tibda taħseb bl-ispirtu tajjeb tiegħek u bix-xewqat tiegħek li l-partit tiegħek sejr il qudiem Imma f'xi ħin trid tiffaċċja l-verità. U jiena naħseb li rridu niffaċċjaw il-verità meta niġu biex nistudjaw dawn is-surveys. U jekk wieħed iħares lejn dan is-survey, wieħed jara li f'Marzu ta' din is-sena, ikkomparat issa ma' Mejju ta' din is-sena wkoll, kellna żieda żgħira, żieda żgħira ta' dawk li huma fil-grupp ta' bejn dawk il-persuni li fis-survey irrispondew li huma inċerti 'l min se jivvotaw jew inkella jekk humiex se jivvotaw u dawk li diġà donnhom ċerti

ġajna ftit iktar mill-25, ftit iktar mill-kwart, ftit iktar mill-100,000 persuna li għanna f'pajjiżna. Issa din id-darba f'Mejju ta' din is-sena, fl-aħħar ta' Mejju ta' din is-sena, dan is-survey raġa' tagħna propju l-Ħadd li għadda 35.50%, 35.50. Jiġifieri, U għaw qiegħda il-qofol ta' kollox minkejja dak kollu li għadda minnu pajjiżna, minkejja li Aiden Delija rebaħ kawza, minkejja li l-qorti kixfet rigward l-iskandlu ta' kif il-gvern fi żmien Joseph Muscat tumbatissa provajna naħbu ta' kif bena erba sptarijiet u iżjed milli bena jisna tajna biex il-pajis joħroġ il-flus u maħaxajn lura. Għanna dawk il-miljoni kollha li għat irridu naraw kif nakkwistaw lura. Fil-waqt li għanna din il-messa nxena kollha dan il-skandlu kollu, ma dak kollu li tiġa kien hemm, Minflok rajna ċertezza f'dan il-pajjiż, minflok rajna attitudni politika korretta ta' fejn l-istat jikber u għax saret ġustizzja l-istat jikber għax jieħu azzjoni u l-politika tara fil-qofol tagħha tieħu azzjoni. Xi ħadd jista' jgħidlek hemm baqa' kollox kif kien. Illum il-gvern jgħid dawk l-isptarijiet ta' jien ġibthom lura, jien ħadthom, donnu jipprova jnissi lil poplu li kien hemm kawża u intrabħet. Il-Partit Nazzjonalista jipprova jieħu l-mertu u ħaqqu, Adrian Delija jieħu l-mertu, imma Adrian Delija jieħu l-mertu għax kien hemm żmien fejn ħadd marid jinvolvi lilu nnifsu f'din il-kawża. Immaġinaw, dejjem għedt anke fi programm simili bħal dan, immaġinaw il-kobor tar-rebħa ta' din il-kawża li kieku kien bil-kontra. Wieħed indirija tilef, kieku dak kollha li ddendlu mon u biex jifirħulu, kieku ddendlu mon u biex jozzuh iktar l-isfel. Minkejja da kollu, dan il-pajjiż għandna dan is-survey li raġa tagħna l-istampa ċara, ejjew niffaċċaw il-verità. Il-poplu fil-maġġoranza tiegħu, maħad kbir minna n-nies, poplu ta' Malta, aħna n-nies, edin jgħidu m'għandniex fiduċja ma rridux nkunu nafu. U l-ar ħaġa hi Tisma' n-nies, jien nismagħhom ta' kuljum, tgħidli xejn jien ma rridx inkun naf iktar. Tgħidli xejn jien tajt qalbi. Tgħidli xejn jien ma rridx nisma', tgħidli xejn jien ma narax aħbarijiet. U dik hija l-agħar ħaġa li jista' jiġrilu pajjiż. Dik hija meta tibda tisfuma anke d-demokrazija fija nfisha. Dik hija meta anke tibda tonqoslok il-libertà. Għax il-bniedem li jaqta' qalbu huwa dak il-bniedem li mhux qiegħed jirbaħ il-libertà f'pajjiżu. imma qiegħed jirristrinġi l-libertà tiegħu nnifsu għax qed jgħid jien ma ċandi x'naqsam ma tmexxija ta' dan il-pajjiż, id-dritt li għandi qas irid nivvota, m'għandi x'naqsam magħhom dawk. U meta wieħed iħares lejn l-etajiet differenti u naraw id-differenza. Dawk minn 16 sa 35 sena li kienu qegħdin jgħidu ma nafux il minħa nivvotaw, ma nafux jekk nivvotawx, u dawk li kienu qegħdin jgħidu we will not vote, ma ħnissa nivvotaw. Il-grupp ta' żgħażagħ dawk minn Marzu ta' din is-sena li kienu jammontaw 48.9% 48.9% issa f'Mejju

li li huma minn 16 sa 35 sena qegħdin jgħidu ma jinteressanix mill-politika. U din hija ħanajdu hekk. Mhux żball, Karm. Din hija xi ħaġa fejn f'dan il-pajjiż imma xi ħadd qed jiżbalja. Xi ħadd ma' dawn iż-żgħażagħ tagħna mhuwiex qed jiffaċċja l-verità, mhux qed jerfa' r-responsabilità. U dawn iż-żgħażagħ minflok qegħdin jaraw politika li toffrilhom tama, minkejja li ż-żewġ partiti l-Prim Ministru warajh ikollu nsaħħu l-fiduċja. Imma billi niktibha warajja, il-fiduċja minn qalbi rrid insaħħaħha fik, mhux billi niktibha. Minkejja l-Partit Nazzjonalista jgħidu tama, rridu nsaħħu t-tama, imma t-tama mhix mhix mhix tiġi trasmessa u għandna iż-żgħażagħ tagħna f'dan il-pajjiż ara xi straġi demokratika. Ħanejdilha morali. Morali il għaliex qegħdin nitilfu s-sens ta' parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-bini ta' pajjiżna stess. Fejn nistgħu nkunu agħar minn hekk? 55 fil-mija taż-żgħażagħ tagħna qegħdin jgħidu m'għandniex, ħa nagħlaq dan il-kapitlu, li dawk li huma minn 36 sa 50 sena

Fejn qabel kellna 31.3 fil-mija li qegħdin jgħidu don't know ma nafux il-min ħa nivvotaw jekk navvotawx u maħni se nivvotaw. Kellna 31.3 fil-mija issa ġew 37.90 fil-mija. Aw għandna il-ġenerazzjoni adulta issa. U l-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ li qegħdin jgħidu kważi m'għandniex fiduċja f'dan il-pajjiż. Fuq dan għandna l-ewwel parti ta' din id-diskussjoni. Jiena u Karmenu sa nippruvaw nanalizzaw magħkom. Ejjew npoġġu l-attenzjoni tagħna fuq dawn ir-riżultati, jiena naħseb ma smajtuhomx, ma smajtux il-min jitkellem dwarhom, imma ejjew npoġġu ħa nifhmu sewwa f'liema pajjiż qegħdin ngħixu. Em, tajjeb, eh, ħaġa nixtieq insellem il-xinis li il-ġimgħa qalu li li tisegwuna qalu li segwejtek insomma nafx hekk fuq dal-programm jew kellha fuq xi ħaġa imma għax kuder tiġġimgħu fuq it-television ukoll fuq it-television Malta fuq l-aħbarijiet. Qalu li eh, dana x'insellmilhom grazzi tal-li segwuna u grazzi intom li li toqgħodu tieħdu paċenzja tisimgħuna. Forsi aħna nagħmlu li nistgħu biex nkunu l-vuċi ta' dawk in-nies li fil-fond ta' qalbhom itħossu ċertu affarijiet imma ma jitkellmuhomx għax jaħsbu li huma waħedhom. Kif qegħdin taraw, dawk in-nies li ddejqu mill-politika, ma ngħidx qataw qalbhom il-politika, ddejqu mill-politika kif inhi, qed jiżdiedu. Medwin semma ż-żgħażagħ, 55% taż-żgħażagħ huwa numru għalija u numru kbir ma jissorprendinix għax iż-żgħażagħ fimni, iż-żgħażagħ huma l-iktar li jkunu nies li qed jesperimentaw fil-ħajja. Però għax xorta jibqa' numru kbir raġuni anki meta wieħed iqis kif kont semmejt xi żmien ilu illi dal-gvern u anke l-oppożizzjoni li bħal l-oppożizzjoni nistħajla jisa dik ix-xadina li tipprova timita dak li jkun. Eh, il-gvern jagħmel xi ħaġa l-oppożizzjoni tipprova timitaħ tikkompetilu biss bħalu. Eh, għamlu minn kollox u approvaw liġijiet nislu l-età tal-voti eh, ma dew liġijiet li ħasbu li żgħażagħ ħajġdhom lejhom. Pero jider li żgħażagħ ma tantx qegħdin eh, jinġibdu eh, u ma ntihomx tort, ġifieri jekk tara l-idea ta' li qed jinfirxu li qed jagħtu l-politiċi mhumiex idejat bis-sens, ġifieri eh, l-istereotip li żgħażagħ tista' tiġbidhom billi twedhom affarijiet li huma pjuttost materjalistiċi huwa stereotip li kollu element fil-fatt naraw dal-aħħar kien programm fuq television ma rajt ma rajtx episodju wieħed imma ħlif tiftaħ tidħol fuq Facebook u tara posts bildana u dik telqet u l-oħra għadem ma tarax, dak huwa l-istereotip materjalista, l nis jisegwu għandhom dal ikun hemm element ġeħ, veru ma nis ma hux dak kollox, jidher li u di fiż-żgħażagħ qed naraw, jien ma naħsibx iż-żgħażagħ mhumiex qed isegwu Edwin il-politika sempliċement għax ma jinteressahomx u moħħhom biss biex is-Sibt imorru Paċeville u dal-affarijiet. Naħseb iż-żgħażagħ u anke qed naraw anke nies ta' mezz età issa wkoll mhux qed isegwhom għax qed jaraw medjokrità, qed jaraw nuqqas ta' ideat, nuqqas ta' ideal. U sfortunatament, eh, sfortunatament mhux biss mill-politiċi xjuħ ħanajtek, il-politiċi li forsi kun ilhom naqra hemmhekk, imma anki l-politiċi żgħażagħ tal-partiti idejquk. Ek donna tidher il-ħaġa, għara dak li jkun jgħidlek mhux worth it. Jew kellha ma nistenda dem ħan nisimgħu l-istess ħaġa. Dik ġifieri issa jiena hija kriżi demokratika parti mill mill-eżerċizzju demokratiku fl-opinjoni tiegħu li inti tiċħad li mhux tiċħad li tgħid ħawqa fil-vot tiegħi. Jekk ħadd m'għandi min jirrappreżenta ġi, għalkemm inti tista' tidher eżerċizzju perikoluż għad-demokrazija, imma jekk kien għand kollox medjokri, għax ħafna jgħidu l mara bejt neħzet għażel l-aħjar. Ma kemm għandhom nażel l-aħjar mill-ar Tal-inqas l-aħjar mill-ar jipprova jagħmel sforzu jkun aħjar mill-ar. Ikun verament aħjar mill-li hu. U dina xi ħaġa li hija inkwetanti li l-politiċi mhux qegħdin joffru Inkwetanti mhux li n-nies ma jgħidu ma nivvutax, imma inkwetanti li l-politiċi mhux qegħdin joffru viżjoni. U qoddim is-sitwazzjonijiet li għandna u ħajkonna, għandna bżonn nista' viżjoni għaliex jider ċali tibera eh, fl-orizzont, eh, fl-orizzont fuq il-xafaq, qed tibera eh, bl-ikraħ, jider ċar li fix-xhur u snin li ġejjin ħajkun hawn xi ħajkonna nibdew nafsu naqra ċunturin. Ġifieri jekk mhux ikonna nista' viżjoni li l-poplu Malti jista' jgħaddi minn żminijiet mhux dan feliċi. Eħe, jiena rrid inkompli miegħek hawn. Illa għaliex inti użajt il-kelma medjokrità. Il-prodott politiku li qegħdin joffrunna iż-żewġ partiti, ejja nuża l-kelma li ħafna drabi użajt tiġa l-establishment politiku. Għax iż-żewġ partiti flimkien fil-Parlament għandhom lajnuna wkoll tal-medja liberali li tipprova tattakka, tipprova żomm u tipprova tagħti l-image ta' fejn hu sejjer tajjeb anke jekk sejjer ħażin, tipprova il-media twieżen il-politika, il-prodott politiku tal-gvern fejn ikun hemm anke qbil mal-gvern tal-oppożizzjoni u qed jinħoloq dan il-kor. Din fil-programm li għaddew li għaddiet kważi konna semmejnija. din id-dittatura eh, li tispiċċa teqret il-familja, din id-dittatura morali li tispiċċa toħodha kontra anka l-valur tal-ħajja u anka kontra l-istess valur tal-libertà. Illum qegħdin nitkellmu fuq kif il-valur tal-libertà qed jiġi meddet. Illa li xinti għandek kważi dittatura politika totalitarja li tippermetti biss li tagħha huwa tajjeb u min jipprova jitkellem kontra il-prodott politiku tagħha tara kif tqaċċtu l-barra. Sija jekk użażoh, konna qegħdin nitkellmu aħna u ġejjin karma, sija jekk użażoh fl-università. Kważi tittoqgħod attent dan f'Malta ta' 2023, li ma tmerix lil-lecturer tiegħek. Imbagħad darba kien hemm dik għalija oxxenità ta' fejn l-oxxenità hija l-verità, mhux min akkuża lill-Università li fl-Università m'hemmx ħsieb kreattiv, m'hemmx ħsieb kritiku fuq x'inhu jiġri, Kif jista' ż-żgħażagħ tagħna jikkritikaw is-sitwazzjoni politika, l-prodott politiku, meta għandhom il-lecturers tagħhom u ċertu fakultajiet iktar minn oħrajn li kważi Alla ħares ikollok student li ma jappartenix, ma jfaħħarx, ma jurix li huwa mal-ideoloġija liberali, għax inkella kważi jiġi msammar. Imma dan huwa t-totalitariżmu liberali li qed jaħkem il dan il-pajjiż. Bil-media tagħna dan hu kif U għalhekk jiena qed norganizza u waqqafna l-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà biex ma nħallux il-libertà tagħna bħall-valur tal-familja u tal-ħajja jiġu mhedda, imkasbra, minsija u mwarrba u meqruda. E, u allura il-prodott politiku huwa kemm xejn naiv, huwa kemm xejn prodott riżultat mhux tal-ħsieb, għax kważi ma baqax ħsieb fil-politika. Baqa limit, ġew, il-politika s eh, iva, billi jina u inti nieħdu ritrat, eh, jina u inti nieħu ritrat ma dak jew ma liħor, ma fiex jien nistaqsi li li jien fil-politika nieħu dan ir-ritratti. Jiena xi ħsibijiet għandi? Eh, ma iva, fil-verità.
Fluida, u kollox fluid. Fil-verità,
il-medjokwità saret dominanti anki anki meta tara l-idea ġodda, meta kien l-aħħar li smajna b'xi ħaġa xi ġdida, per eżempju jiena nagħmel palissa iktar l-oppożizzjoni uffiċjali li hemm fil-Parlament. meta kellek dan l-affarijiet kollha għaddejjem il-pajjiż u ma kienx kapaċi javvanzaw anzi naqsu bi ftit. Eh, sinjali li n-nies mhux qed jintlaqtu m'hemmx kreattività, m'hemmx mhux m'hemmx mhux qed jidentifikaw magħhom. Din l-oppożizzjoni li suppost bħalissa qiegħda tikber. Ekku, ġifieri wara xar snin u da kollu ġifieri u l-gvern qed il-gvern ħajrek se żid naqra ma mhux qiegħed fl-qwa tiegħu, ġifieri

Qed ninnota, anke meta l-partiti jorganizzaw xi ħaġa, forsi għax għadha l-botwat fl-elezzjoni, mbagħad id-dinamika tinbidel għax l-elezzjoni jkollok l-entużjażmu, jkollok. Imma bħalissa meta jorganizzaw jien naf l-oppożizzjoni torganizza protesta, ħanajdu hekk. Eh, l-ammonti tan-nies Huma ftit. Mhumiex b'saħħithom.
Il-gvern kellu tal-ewwel ta' Mejju kellu folla forsi ikbar minn tal-oppożizzjoni, ġifieri, imma l-istess kien tidher xi ħaġa mm, sfurzata li qed ngħidu li dawn il-partiti laqas li kaxkru dak l-entużjażmu.
Mhumiex kapaċi joħolqoh laqas. Għaliex għaliex ma hemmx xi bdek. Eh, Probabilment ma nafx is-sibt ħajkun hemm protesta mill-NGOs, qed nistenna li jkun hemm iktar nies mill-protesta organizzata mill mill-partiti ħana jitwek mill-oppozizjoni pa' serga nżaw protesta, xofet il-part li għaffil gvern u serga nżaw protesta konta tijaw il-nifsu. Imma li għet nistaġ, jek jek ikun ek verament hija naraw krizi kbira ta' fiduċja, ġifiri li jek maħnix jek mux kapaċi kaxkrun, jistajdu li imma x'sa jiġri issa, onestament il-politika ħadd ma x'sa jiġri fil-futur, għax fil-politika jinbidlu l-affarijiet. Ma karm, ma rridux ninsew U din diġà semmejnija fi programmi oħra, jiġifieri jien qed ninduna kemm kellna raġun meta konna qegħdin nitkellmu u kemm dan is-survey tana raġun fuq dak li għedna fi programmi oħrajn. Għaliex is-survey ta' qabel, is-surveys Aħna at one point donnu kien hemm ċaqliqa fil-Partit Nazzjonalista naraw u ta' xi ħaġa temporanja. Fil-fatt hekk kien. Imma donnu hemm kostanza fis-surveys, jiġifieri dis-sena kull darba li sar sejf qed naraw dit-tendenza, persentax ta' nies li jgħidu ma rridux nivvutaw, persentax ta' nies jgħidu ma nafux li dawk bejnietom jiġu numru kbir, imma anke dawk li ma rridux nivvutaw 20% huma ħafna kwart tal-poplu Malti qed qatt ma kienet ta' u mbagħad għandek eh, l-oppożizzjoni għanda għanda mont tiġi issa edha ftit il-fuq minn dak li mhux se jivvotaw, fil-waqt li l-gvern u koll naqqas m'għandux maġġoranza, ġifieri ġifieri. Inta dik iż-żewġ partiti ta' il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Dan dan is-survey qed juri, ġifieri dawn is-surveys. Huwa kostanti.
Maħniex qegħdin ngħidu hekk, dan servizz kostanti. Qed juri stampa. Ġi kostanti, mhux qed ngħidu.
Li kieku dan huwa X-ray u marru għand it-tabib. Ejja, mhux hekk.
Sawa it-tabib da żewġ partit, it-tabib se jgħidilhom. Mhm. Id-debolizza tagħkom tikber qiegħda, intom mintomx tikbru b'saħħitkom, intom qegħdin tiddajfu. Ġifieri iż-żewġ partiti Edin idajfu li l-om infusom għoddim il-nies. Li mux s-soltu kienet tkun djufija ta' wieħed is-saħħa tal-ieħor. Ekku. Issa hija mutwali bejnietom il-tnet jiddajfu ġi l-partit fil-gvern, normalment huwa partit fil-gvern li wara ċertu ammont ta' snin jiddajjef normali ġifiri, imma issa mhux biss il-partit fil-gvern jiddajjef, imma l-oppożizzjoni mhux edha tirkupra hija dajfa wkoll. Allora din hija sitwazzjoni sintomu, hemm sintomu ta' djufija li huwa komuni fiż-żewġ partiti. Jiġifieri għax li kieku mhuwiex sintomu komuni fiż-żewġ partiti, virus komuni fiż-żewġ partiti, marda komuni fiż-żewġ partiti, nerġa' nuża kelma djufija komuni fiż-żewġ partiti. Kieku kif għattinti, partit qed jikber U partit qed jiċkien. Il-fatt li fil-massa tagħhom it-tnejn ċkienu u n-numru ta' dawk li qegħdin jgħidu m'għandniex tagħm, m'għandniex fiduċja li nivvotaw baqa' kiber u baqa' konsistenti jikber. U issa anka għandek iż-żgħażagħ li dawn il-politiċi provaw ituhom id-droga. Kollox. Illiberalizzawlhom l-ideoloġija tagħhom. Spiċċaw anke bil-media liberali. Nixtieq nagħmel. Ipaxxulhom is-sensi kollha. Fuq din taż-żgħażagħ u l-liberaliżmu għaliex donnu Malta qisu żgħażagħ bil-fors Ma fil-fatt jekk pereżempju mlux kien hemm artiklu fuq rivista politiko ja rivista internazzjonali, ma kienx fuq Malta, li fil-verità li fil-pajjiżi li jitkellmu bl-Ingliż u hemm raġuni tanki nħabba ċertu tip ta' media, il-liberalizmu m'għadux jattira żgħażagħ fl-Ewropa pereżempju. Imma għandek raġun.
Ġidina, dina li jisu dil idea Illa li xlik kieku qed jattira, kieku m'għandniex 55% li ma jridux jivvotaw. Kieku qiegħed jattira l-liberalizmu qed jieħu l-ħajja fost iż-żaża, kieku dawn iż-żaża f'Malta qegħdin jagħtu raġun lil politiċi. Jaqblu magħhom, u kieku għandna 15% ma jridux jivvotaw, jiġifieri l-fatt li inti għandek numru ta' żgħażagħ dan l-ammont ma jidux jivvotaw, l-establishment politiku kollu irid jiffaċċja l-verità has to come in terms ma' din ir-realtà li dan il-wokiżmu il-woke ġurnaliżmu woke. Dan dan il-żgħażagħ qegħdin jimbuttawhom, qegħdin qegħdin jgħidu aħna m'għandniex naqsmu magħhom. Jiena l-wow kien qablu ma' dik il-famuża espressjoni bil-Latin li kienu jużaw ir-Rumani għal il-politiku Ruman, l-imperaturi jew minn tilħaq il-pana meċċirċensis, ħobs u lob. Speċi n-nis kont taljenom meta inti għandek l-affarijiet mhux sejrin tajjeb, taljenom billi toqgħod tgħidilu toqgħod tuhom il-lob, il-gladjaturi u l-tigri u l-tigri. Tihom il-ħobs u tuhom il-tigri. Tihom jiklu b'xejn, ngħidu hekk. Eh? Ma f'moment minnhom ma kienx possibbli tibqa' din tant l-Imperu ma waqa'. Ġifieri il-Panem Circensis kemm ħaddum tagħtih. Il-Panem Circensis tal-lum ma daw dawn il-divertimenti, dawn il-liġijiet. Ma naħseb. Liberali.
Liberali, li għaljenaw in-nies. Ġifieri, eh, il-prodott politiku Prova jitfa' attenzjoni partikolari fuq il-liberaliżmu, l-ideoloġija tal-ġeneru. Illum f'dawn l-universitajiet u fil-kulleġġi tagħna u fl-MCAST nippruvaw nagħtu, ħa ngħidu hekk, l-imiġġ li l-libertà tal-espressjoni tal-ġeneru hija vanġelu ieħor, ġdid. Hija ideoloġija, ideoloġija fl-aħħar mill-aħħar, m'hemm xejn li huwa xjentifikament eh, ibbażat li tista' tgħid hija verità. Imma din l-ideoloġija spiċċat ideoloġija li dawn iż-żaza qegħdin jgħidulna qed jgħidu lill-establishment politiku qegħdin niddejqu. Ed għaliex u hawn fejn irid ikollna t-tama. It-tama quddiem dan il-fjask politiku. Fil-fehma tiegħi Karmi jrid jiġi minn dak li ilna ngħidu anke aħna, li l-poplu Malti irid, irid tama għas-sewwa, irid it-togħma tat-tajjeb, irid jerġa' lura għall-valuri li dawn il-liberali l-woke qegħdin jgħidu għadda żmienhom. Irrid jarġa' jmur lura biex jgħid isma' l-familja rrid narġa' niskoprija mill-ġdid, il-valur tal-ħajja niskoprih mill-ġdid. Dan it-totalitariżmu fejn qegħdin tkissrulna l-libertà personali tagħna rridu nirreżistuh. Anke għaliex ta' ħa nerġa' nimur lura l-Imperu Ruman illejla, insomma. Imma jekk tara l-istorja tal-umanità, il-pana meċċirċensis meta l-Imperu daħal fi kriżi kulħadd insieħ. Għax meta tiġi fli. U naħseb jiena bħalissa ma nafx xinu l-ħer ħaġa twiet iżgħażha speċjalment qabżu ċertu eta u bdasbu għall-familja mhux li kollom dar u futur stabbli dar familja tista' jkollok tista' żżomm familja. Iġifiri, kemm ħaddum dawk il-problemi li semmejna fil-programmi ta' diljajna fuq il-familja. Iġifiri, iġifiri, u ktar ma ħajn tikħajb dar inħassu daw il-problemi l-oħrajn li bda jinsewhom l-affarijiet. Għax huma, għarajt, mhumiex daqshekk, kif hemm, issa il-ħaxixa li bezzajt lek il-ħaxixa, mbagħad inti ħatqgħod pep il-ħaxixa u bandikx biex tixtri post fejn toqgħod jew biex tikwi. Iġifieri, e, issa żdiet il-faqar, jiena llum xi ħadd tella fuq Facebook kwitta ta' xi ħadd inqabad jisra e, ma vestaw minn Imma dal-bniedem rajtu kemm il-darba jittallab il-belt. Malti. Ġifi min jgħidek ma dawk barranin, Malti, Maltin, tara nis. Ġifi issa jekk jista' jkun għal-vizzju tiegħu ma nafx x'in il-biċċa ta' xogħol, imma imma il-fattu li għandna tal-laba li xaġa kif titkellem fuq xaġa li hija serja. U għaw hija l-medjokrita tal-prodott politiku, l-prodott politiku iż-żewġ partiti u l-establishment politiku li qegħdin ngħaddu żmien bin-nies li nagħtu stampa u li mhijiex hi, mhijiex il-verità li n-nies iridu x'kieku mhumiex qegħdin jitilqu u jisfiduċjaw il-politika kif qegħdin jisfiduċjaw anke żgħażagħ b'55%. Imma il-verità hija li n-nies mhumiex jaraw il-politika timxi pass pass fil-mixja tal-ħajja tagħhom, qegħdin jaraw li l-politiċi jabbużaw bijhom, il-politika qed tinqeda biex ċertu politiċi, ċertu politiċi jabbużaw bil-politika biex jikbru huma u mhux jgħinu lil nies. Xtaqt insemmi punti ħox, ħana semmejna żgħażagħ, imma n-nies ta' l-qalbu ħana m'għadhomx m'għadhomx mhux biss m'għadhomx żgħażagħ imma ħanajdu għandhom fuq il-51, le fuq il-51 sa 65. Jista' jkun ukoll li li għażin xi ħaġa oħra, pereżempju, dawk in dawk jibdew jaħsbu jgħidu ah, jiena ħa nappoġġja dat tip ta' policies għax bekk żgħażagħ taf inti żgħażagħ u żgħażagħ mhux dak iridu u żgħażagħ mhux mela llum għandna llum għadna għadna fis-sittinijiet fi żmien tal-onnella u dal-affarijiet. Mhm. Imma jista' jkun issa, iż-żgħażagħ mhux kontenti biha dis-sitwazzjoni u huma wkoll issa jidgħu għandhom ngħid Għax is-sitwazzjoni spiċċat fluwida. Fluwida jfisser likwida. Men m'għandek sudizza. Eh, eh, jiena jekk nagħmel hekk insib il-libes. Aw aw is-sod. Imma jekk nagħmel intaptap fuq l-ilma, ah, idejja jinżlu. Għandhom ħaġa. Għandhom fluid, memx sodizza. Għandhom ħaġa dawk, dawk u man nies li ħafna minnhom laħqu tmeninijiet. U dik per eżempju, dina ħafna fil-Partit Nazzjonalista, forsi iktar fil-Partit Laburista, jista' jkun imma naħseb anki l-Partit Laburista tinħassa x'issib u naf fiċ-ċert anki tkellimt anki ma' nies ġejjin mill-Partit Laburista u jgħidulek. Daw ftakru żmien meta l-politika kienet ikkargata forsi kien hemm affarijiet negattivi wkoll, kien hemm violenza, kien hemm inkwiet, kien hemm ġlied imma insomma setlu fija dik. Eh, imma kien hemm twemmin.
Ekku, kien hemm ċertu.
Issa deka daw in-nies qed jiskopru li li fil-verità dak ma joswa xejn, jiġifieri eh, u rajna anke rajna dal-aħħar rajna isa rivolta minn numru ta' sintki, jedlok isma' dan mhux il-soċjaliżmu, sa filu msoq nidħolek soċjaliżmu xtebu ħażin. Imma mek qalu. Imma mek qalu.
Li dana mhux il-partit li jiena trabbejt fih. Din rajni, din qed nara fil-Partit Laburista, fil-Partit Nazzjonalista jiena li rajna x'tilqu ħafna nies minnu, imma fil-Partit Laburista qed nara wkoll. Ġifieri din il- Issa qiegħda tikber.
Eżatt.
Ġifieri din l-interpretazzjoni iktar u ħafna normalment dawn in-nies ikunu mit-tieni kategorija li għedna żdiedu xi daqsxejn Però dik jista' jkun żdiedu xi daqsxejn għaliex issa jibdew jissudaw il-pożizzjonijiet. Allura dak li jkun jgħid eh, jgħid jew ma naħa jew ma oħra. Imma daw in-nies li ħanajdu kwest huma eh, l-upper middle aged people ħanajdu hekk eh, nista' mezza ta' xillum ta' 65 sena u kolla dik mezzeta ħana jdu għek. Isu dawn nista mezzeta li għadhom jaħdmu ma waslu biex xod minnom waslu biex id pensjoni uħrajn bdew bħali bdew it-twieq iħarsu lejn il-mezza lejn xuħija ma jkunu bdew bdew il-mezza ta' tagħhom. Eh, daw in-nies issa jgħidu, isma' dak iż-żmien ta' tmeninijiet meta konna u d-dizajnijiet u whatever, issa missa bdew jirrealizzaw li dik il-nuqqas ta' twemmin hija tem. Jiena kultant ngħid eh, għalfejn għalfejn dak bnejn għandu jibqa' attiv f'partit li l-unika raġuni Edem biex sempliciment bl-Inglis jgħidu to stroke the egos, ħarajdu hekk, biex għandek erba minn nies, jara, eh, dal ħaqtu ma bad daqshekk, ġifieri naħseb li qed inħassu wkoll. Eh, jiena
persuna il-klim li użat miegħi għalt li jiena ġbajt nara politiċi jinqdew bin-nies. Xbajt nara falzità, infatti ktibtha f'artiklu li ftit ilu ppubblikajt, fejn jiena rajt il-Metsola pereżempju f'ritratt u ġibtu fuq il-blog ta' Simon Mercieqa, mela Metsola darba lil Joseph Muscat ma ħaditlux b'idejh, warrbitlu jdejh. Imbagħad issa, ma rridx noffendi lil ħadd, imma Ian Borg ma fej, jekk kellek argument li kont qed tagħmlu ma wieħed. Mela issa għax m'għadekx Malta qiegħda fliju m'intix qed kompli tagħmlu. Mela issa minn hawn in-nies qegħdin jinnutaw. In-nies qegħdin jinnotaw din il-ħafna falzità. Partiti politiċi għandna. Eh, imma it-teatrini, in-nies jinqdew joħolqu xenarju. Imma l-ġenwinità, il-ġenwinità, ir-responsabilità, dik li jiena nħobb ngħidilha l-onestà, mhix qiegħda tidher fil-politika tagħna. Qegħdin naraw xenarju ta' għajat u twerżej u rajt retorika politika wieħed eh, mal-ieħor imma fl-istess ħin jafu li fil-waqt li qegħdin jattakkaw lil xulxin hemm barra n-nies meta tħares qiegħda tara li m'hemmx M'hemmx konkretezza, m'hemmx konsistenza, m'hemmx dik il-ġenwinità li tista' tgħidilha hawn jien għandi fejn inserraħ moħħi. U għax m'hemmx serħan tal-moħħ hemm l-isfiduċja li qed tikber. Imma aħna li rridu nfejqu hija ir-raġuni għalfejn hemm din l-isfiduċja. Jekk jista' jkun, jalla li jkollna dawn iż-żewġ partiti jiffaċċjaw il-verità u jgħidu Barra li jiffaċċaw il-verità, aħna kif bdejna l-programm? Inti tħossok m'intix b'saħħtek, tmur għand it-tabib u jordnalek x-ray biex tara ikollu ritratt ta' dak li ma jistax jara bane. Il-survey huwa dak imma qoddim kull survey m'hemmx l-onesta u l-umiltà li bija l-politiku jgħid ara ħa nieħu Sandy ritratt hawn jien ma niflaħx, politikament jien ma niflaħx, politikament jien qed niddgħajjef. Mela fejn irrid inbiddel ir-rotta? Mela jien x'irrid nagħmel? Problema waħda li għadna ma semmejniex u rridu nsemmuha biex nagħlqu bija. Żewġ affarijiet li jħobbu jissemmew, jew inkella kelma li tħobb tissemma ħafna fl-aħbarijiet u f'Malta, hija l-kelma kurruzzjoni. Il-kurruzzjoni għerritha lill-politika Maltija, għerriet anke lil lill-pajjiż bħala pajjiż. Imma jiena nemmen li hemm xi ħaġa li hija agħar mill-kurruzzjoni u hija dak l-element li l-korruzzjoni hija riżultat tagħha u hija l-arroganza. U l-arroganza hija dak li l-ebda nazzjonalist ma jiflaħ u l-ebda laburist ma jinsa. U l-arroganza bħalissa naħseb hija l-ar sitwazzjoni. L-ar virus li għandna fil-politika U la l-Partit Laburista ma jrid ipoġġi jdejh fuq il-ferita. U lanqas il-Partit Nazzjonalista ma jrid ipoġġi jdejh fuq il-ferita għax iż-żewġ partiti għandhom ħemel ta' arroganza. U ma jistgħux jattakkaw lil xulxin bl-arroganza għax it-tnejn jifallu. It-tnejn għandhom doża qawwija ta' arroganza. Darba C.S.
Lewis kien kiteb eh, li l-għar dnub huwa l-arroganza, pride, ġifinti. Is-supervja.
Is-supervja, għalix għalix fid-dnubit l-oħrajn inti tħares il-fuq u titlob maħfer l-alla. U fid-dnub ta' supervja inti tħares l-isfel li l-bnedmiex tħossu kaqwa minnu. Wala, wala diffiċli biex tiq minnu. U naħseb dika waħda mill-problemi. Fil-kas tal Partit Nazzjonalista dan għal il-riżultat mhuwiex ġdid, il-riżultat huwa ilu snin, huwa 20 sena. Ġifiri, n-nies ilhom u baqgħu ma talmux. Fil-każ tal-Partit Laburista kellna proċess illi qed jinħass jiena kont fil-sala elettorali tal-elezzjoni fl-issa fl-elezzjoni l għaddiet issa ġifiri. U kien hemm kien anzi kellimni kelmuni anki nies mill-Partit Laburista li kienu preżenti illi eh, kienu qed jinkwitaw minħabba dik il-fenomenu ta' nies li li jew ħassu l-vot jew jew ma votax. Kellek 70,000. Kellek 70,000. Eh? Kunna tinkwitaw, sew kif minnhom semmi numru speċifiku għallew familji laburisti għalli li mhux qed jivvutaw l-Labor. Ġifieri ġidina tinħass, imma l-arroganza tibqa' u l-arroganza tibqa' hemm. Għax il-mediċina biex toħodha kontra l-arroganza huma żewġ valuri sempliċi ħafna imma ħadd ma jrid joħodha isek inti għandek oġeħ taras. U bl-inqas mediċina li tista' tieħu ma nagħmlux reklami, li ssiba off the shelf mingħajr preskrizzjoni mingħajr riċetta tat-tabib, tibqa' trobbi strasek ma tix toħodha. U il-mediċina kontra l-arroganza hija l-valur tal-onestà u tal-umiltà. L-umiltà.
Sewa, eh, l-umiltà ma tistax ikollok mingħajr onestà. Ekku, ekku, l-onestà Eh, u l-omelta huma aħwa ta' umejn. Issa. Ġorrum fl-imkien. Eh, is-sitwazzjoni li hemm min qed igawdi minn dis-sitwazzjoni. Għalhekk waħda minn ġuta li xmessu xifiqu, għax min qed igawdi jagħmel il-flus. Ejju, min qed igawdi qed jagħmel il-flus. Tifmu? Issa,
semmejt l-umiltà, l-umiltà jiena pereżempju eh, niskanta fejn l-umiltà fil-partit, mela jendek tara kollox jiżvanixxi qudiemek. Jiena nħum il-partit, kemm nafu nies li telqhom il-partit u ma ġewx lura. Qed nifhmu ġifi, in-nuqqas sobilità tinħass, mela in-nuqqas suksessivament id l-onesta għax hemm min qiegħed igawdi minn dis-sitwazzjoni, u hemm min qed igawdi sew, minn sar il-king ta' Malta minn hemm eh, elett. Għaw minn sa' vivejjiet għaw Malta minn ħat meleġijom biex sa' minn xafejn fil-storiex, mux il-lok, ma kullħat għandu għajn. Semmi li meta
kellna l-kampanja elettorali ta' żmien Alfred Sant, konna nitkellmu fuq il-baronijiet. Illum m'għadniex nitkellmu fuq baronijiet, illum rejiet, għaw imperaturi. Illum għaw għaw eh, min għandu enormità ta' ġit, imbagħad għandek min qed jiftaqar. Ejja mmorru għal konkret. Illum għandek middle class li qed tisfaxxa. Għalhekk is-surveys huma kif huma, għalhekk iż-żgħażagħ qegħdin jgħidu m'għandniex fiduċja u mbagħad anke dawk ta' minn 51 sena sa 65 sena qegħdin jisfiduċjaw ukoll il-politika. Illum inti għandek ir-realtà, jiġifieri il-prezz ta' din l-isfiduċja. Issa konkret, in terms of pound shillings and pence konna ngħidu, mm. eh, eh, mod konkret ta' veru. fi flus, f'euros, eh, biex tgħix ħajja diċenti, ħajja il-kwalità tal-ħajja fejni. Jew dawk li qegħdin jeħilbu, jew dawk li għaddejjin għax kapaċi qegħdin merfu għajn il-fuq. Jew inkella għandek dawk li qegħdin jaqgħu fil-periferija tas-soċjetà. U allura għandek il-problema tal-faqar li qed jiżdied. Il-problema ta' dawk li riżultat tal-din il-politika huma skjavi tal-cheap labor, allura jekk huma Maltin jeħtieġ li jkollhom part-time job mal-full-time job u mbagħad tibda nkissru l-familja. Jekk huma żgħażagħ bil-kemm kemm jistgħu jrabbu kif għadna kemm kellna żewġ programmi ilu Eh, tkellemna fuq il-familja ma jistawx jixtru, dim dawn huma problemi. Ta' jiġifieri dan il-pajjiż issa mod konkret ta' veru, mela konna din nitkellmu fuq affarijiet li forsi tista' ma tifhimhom. Imma il-vera, sal-verità x'inhi? Il-riżultat politiku ta' dan il-pajjiż x'inhu? Mela għandna l-ewwel deficit. Id-deficit mhux finanzjarju niġu għalih, id-deficit tat-twelid tar-rata tal-fertilità. Jiġifieri aħna għandna dying generation, għandna soċjetà li qiegħda tonqos, qiegħda tmut. Mela aħna qegħdin inkomplu nħarbtu r-raba biex nibnu iktar bini, inkisru t-toroq Inneqirdu l-ambjent tagħna viżibbli, mibni, biex nibnu iktar appartamenti meta għandna anqas ulied li qegħdin jitwieldu, mela noħolqu iktar supply u ħa jkollna anqas demand. Ċoe, assa jkollna anqas Maltin jgħixu f'dan il-pajjiż idu nġibu iktar barranin. Mela sa nibnu għal barranin. Mela sa nkunu qegħdin naħdmu għal barranin li jridu jiġu f'pajjiżna sa rridu jew ma rridux. Ara f'liema ċirku vizzjuż waddabna lilna nfusna. Xi ħadd smajtu jgħid dalodu għal fuq krozza tal-linja bil-kemm kemm tara Malti. Imma qatt naslu f'pajjiż fejn il-minoranza ta' nies jgħixu f'dal-pajjiż se tkun il-Maltin, bħalma tiġa jekk immorru San Pawl il-Baħar, lokalitajiet oħra, meta ħa jkollna elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, hemm iktar nies residenti barranin milli Maltin. Dik hija l-ewwel deficit. Għandna deficit morali. Deficit morali il għaliex qegħdin nippruvaw nibnu soċjetà fuq il-kultura ta' xejn mhu xejn. Fuq il-kultura fejn il-ħażin ma jeżistix. Dak deficit morali. Allura llum tkun ħmar jekk ma tisraqx meta neħħajna il-biża li jekk tisraq qed tagħmel xi ħaġa ħażina, tielgħin tfal illum mill-ġenerazzjoni ta' dawn l-iskejjel bit-tagħlim tal-ideoloġija tal-ġeneru kollha, li illum jafu li filli tmur ma' dan, filli tmur ma' din, filli tmur ma' xejn m'għadu ħażin. Dak li kien ħażin sar in-normalità. U n-normalità saret ħażina. Dan huwa deficit morali. Kif ma jkollokx il-korruzzjoni? Meta llum jekk isserq il-gideb m'għadux ħażin. Ħmar tkun jekk ma tisraqx. Ħmar tkun jekk ma tigdibx. Id-defisit imbagħad finanzjarju tal-pajjiż ħajkun kbir ta' ftit ilu tkellem u ktibt artiklu fuq jiġifieri Clyde Karwana bħala Ministru jien nammira għax meta jitkellem jaħseb li qed jitkellem u jisimgħu kulħadd u qed ħajemnu kulħadd Imma qed jgħid isma' rridu niġbru iżjed taxxa u naqsu l-ispiża tal-gvern. Go and tell it to the Marines, int bis-serjetà Ministru. Tnaqqas l-ispiża tal-gvern, illum anka fi proġett ta' Kunsill Lokali jibda bil-variations għax il-qliħ jibda ġej mill-variations, jibda proġett daqshekk u jispiċċa daqshekk. Umbat jibdew diħlin l-ispejjes, l-ispejjes. Biex jekk hemm xi ħadd minn fuq dak il-proġett għandu minn fejn jiekol. Kultant naħseb illi għandna ministri u nies fil-Parlament skizofreni, għax il-bejli jgħidu bejli jsir ma Għalhekk il-falzità.
Bħal famużi green spaces, Eh, u l-pjanti dejjem jisparixxu, siġa dejjem jisparixxu dal-pajis, ma qed naħolqu green spaces. Ġi, eh, l-eskizofrenija u verament, hekk lajt karwana tisemmi ħafna affarijiet li kiku dak li kun jaħseb fuqhom inkwieta, però jidher li l-inkwiet ma tantx qed tagħtu kasu ċertu nies inkella. Eħe, jiena niġi għal din il-problema nibdew nagħlqu. L-inkwiet mhumiex jagħti kasu. Jien naħseb dan huwa pajjiż li fih qegħdin ngħixu illużjoni kbira tal-biki, eh? fejn kulħadd għaddej issa jiġi l-istaġun tal-festi. Forsi ħasadna ftit dan il-maltemp f'Mejju għax kieku tiġa bdejna nitħarbortu u niffesteġġjaw u nixorbu u niklu u kulħadd jipprova jgħix it-trankwilli tal-li jipprova joħloq għalih innifsu. Nippruvaw naljenaw bil-problemi li nafu li neżistu billi naħarbu mill-issues veru. U aħna niġu għaw inkellmukom fuq l-issues veru ta' dan il-pajjiż. U minn marem u minn marem imma qegħdin escapism, qegħdin nippruvaw naljenaw li nfusna mill-problemi ta' veru u naħarbu minnhom. Anke jekk waqt il-festi saru festi ta' aljenazzjoni. Il-bniedem jipprova jgħix aljenazzjoni. Illum il-prinsolvi l-problemi tal-lum, għada ma, ma jimpurtaniex, u ħadd ma jistaqsi. Jiġifieri ma x'sa jiġri għada? U jekk aħna jiġrilna bħal Greċja, x'sa jiġri? U jekk aħna nispiċċaw illum rajt aħbar il-Ġermanja bdiet bir-riċessjoni. Imma aħna x'se jiġrilna? Da kbir, eh? Ġermanja eh? il-magna tal-Ewropa. Sawa x'se jiġrilna? Riċessjoni fil-Ġermanja, f'Malta x'se jkun ifisser? Jekk inqas turist Ġermani x'se jkun ifisser hawn Malta? Imma Malta rridu naħarbu, rridu naħarbu. Il-verità ma jrid jgħidilna ħadd. L-establishment politiku qegħdin nitħu bin-nies. Il-falzità! Għalhekk kellu raġun minn qalli, jeqitni ma ktibta, jeqitni ddejjaq bil-politiċi qegħdin jabbużaw bil-politika, jabbużaw bin-nies, jinqdew bin-nies biex huma kif attinti jagħmlu l-flus. Il-politika spiċċat magna tal-flus, il-ħajja spiċċat magna tal-flus. Imma ħafna nies qegħdin jispiċċaw ukoll bla flus. Għax imbagħad tara dawk li qegħdin bil-kem kem jistaw jgħixu sawwa qed jikbiru kol. U darba kellimni wieħed teacher għalli għalli staqsi li teachers għalli tara xinu ma jaraw ma xiex qegħdin jiltaqgħu fil-klassijiet ma' tfal. U din hija r-realtà li, li din l-isfiduċja fil-prodott politiku fil-politika Maltija mhijiex riżultat ta' xejn. Għandna għal xiex ninkwetaw imma dal-pajjiż rridu niffaċċaw il-verità u ma nibqgħux iktar nidħqu nitbismu bil-falzità. Karm forsi l-aħħar ftit kummenti.
Li qed tajt inti il-verità teħlisna. Irridu naffaċċaw dil-verità, irridu niffaċċaw li, li Malta għana problemi kbar u li daw problemi kbar jista' jkun li l-qoddim ħajkunu kbar ħafna. Ġifiri, plus li niffaċċaw ukoll il-politiċi Sina jina ma ħafx noqgħod ma tantx naħanin mal-politi. Ġivi, eġi dana sinjal li qegħdin kom, dila mhux qegħdin jagħtu kas l-affarijiet. Eh, però l-establishment politiku ħajkollu jqum il-ġurnata minnhom u daw is-surveys jibdu għadhom biseta. Meta, meta ħajkber dan numru probabbilment. Jiena eh, donnu hemm numru kostanti ta' tkabbir mill-2022 minn sena ilu eh, żdied dan numru u ħajbqa' jiżdied forsi għal issa jaħsbu jew ħajqa' hawnhekk, imma jekk nibqgħu sejbin hekk jista' jkun jibqa' jiżid. Ġifieri, din hija realtà L-arroganza qatt ma, ma, ma tgħin il-ħadd, irid hemm bżonn doża qawwija ta' umiltà fis-soċjetà, speċjalment fl-establishment politiku. Jiena l-aħħar kumment tiegħi ħbib tiegħi. Huwa kemm għandna raġun mhux naqtgħu qalbna, imma jkollna t-tama. Imma rridu naħdmu għalija din it-tama. Mhijiex ħa tikber fuq siġar li qatt ma żrajna. M'hijiex sa tikber f'għeliq li qatt ma ħratna, qatt ma ħawwilna u qatt ma ħadna ħsieb. Din it-tama rridu naħdmu għaliha. It-tama hija l-kuraġġ li niffaċċjaw il-verità. Pajjiżna kapaċi nerġgħu ntuh lura l-ħajja ta', kapaċi nerġgħu ntuh lura n-normalità, kapaċi nerġgħu ntuh lura lin-nies. lill-Maltin u lill-Għawdxin. Imma ma kienx ta' xejn, hekk qed naħseb Karm waqt li kont qed titkellem. U rrid inkun veritier miegħi nnifsi. Ma kienx ta' xejn u inutli meta bdejna norganizzaw flimkien il-Moviment Solidarjetà. il għaliex l-iktar ħaġa li dan il-pajjiż qegħdin niġu nieqsin minnha hija dan il-valur tas-solidarjetà. Għax meta jikber l-egoiżmu jien ma jimpurtanix l-importanti jien. Kontra dan l-egoiżmu kontra din l-indifferenza li għandna bżonn huwa din is-solidarjetà. Ma s-solidarjetà tfisser valur li għandna bżonn nerġgħu niskopru mill-ġdid, ma jimpurtax jekk jgħidulna dinosawri, ilhom jgħiduli hekk il-ġurnalisti tal-establishment politiku, lili u 'l sħabi ma tarawniex fuq programmi tagħhom, jippruvaw jaljenawna, grazzi lil Rita u lil Mario. Jew Simon Mercieqa fil-blog tiegħu li jagħtina l-ispazju, il-bqija m'għandniex, ta' fejn nistgħu niġu nkellmukom biex taraw kemm m'hawnx libertà tal-espressjoni f'dan il-pajjiż. U da kollu il għaliex niġu quddiemkom u nippruvaw ngħidulkom u naqsmu magħkom ħsibijiet dwar kemm hija kera s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fija. Imma t-tama tagħna hija li nerġgħu lura għall-valuri. U quddiem qtugħ il-qalb għax tlifna l-valuri, ejjew nerġgħu indaħħlu lura l-valuri. Ħalli nagħmlu l-kontro-rivoluzzjoni, kelma li hija għal qalbek, Karl. Il-kontro-rivoluzzjoni. Ejjew nerġgħu dak li qerdunna aħna nerġgħu nagħtuh lura l-ħajja. Ir-riċetta għat-tama f'dan il-pajjiż hija propju dik. Ejjew nerġgħu nġibu lura fil-ħajja tagħna il-valuri. Ħaddieħor jiżvaluta l-ħajja, aħna nivvalorizzaw il-ħajja. Ħaddieħor jiżvaluta, jġib fix-xejn il-valur tal-familja, aħna nivvalorizzaw il-familja. Ħaddieħor iġib fix-xejn il-valur, jiżvaluta l-libertà ta' kull wieħed u waħda minna, u aħna nivvalutaw, inseddqu, insaħħu l-libertà ta' xulxin, il-libertà tiegħek li jiena nistma, nirrispetta anke jekk int ma taqbilx miegħi u mhux jien nagħlaqlek ħalqek. Ħbieb tiegħi, ejjew ma nisfiduċjawx il-politika, imma nivvalorizzawha l-politika. U fejn m'hemmx it-tama ndaħlu t-tama. Ma ma niddejqux. Ma niddejqux. Era għaliex meta ħaddieħor qed jagħmel dan li qed jagħmel biex jaqtgħalna qalbna, qed jeqridna wkoll mill-identità tagħna bħala pajjiż, bħala poplu Malti, mill-istorja tagħna. U dan huwa l-kuraġġ li aħna għandna. Jien dħalt b'impenn fil-bidu ta' dan il-programm imma ħiereġ b'kuraġġ għax wara d-diskursata li qsamna magħkom jiena u Karmenu u hawnhekk grazzi 'l Mario li qiegħed wara l-engine room kollu ta' din it-trasmissjoni. U rajt il-keyboards li qed warajhom, ma grazzi lilkom għamlu xer ta' dan il-programm, għejnuna, issieħbu magħna anke f'dan il-moviment, numru żgħir ta' nies onesti li għandna bżonn, mhux il-kwantità, numru żgħir ta' nies onesti li kapaċi naffrontaw il-verità u nitkellmu f'isem in-nies hemm barra ħalli nerġgħu ntuhom lura l-kwalità tal-ħajja, niddefendu s-sabiħ tal-ħajja li tant Alla tana biex nieħdu ħsiebha. Grazzi, appuntament ieħor għal bħal-lum ġimgħa. Share, like, like u share ta' dan il-programm. Insellmulkom.